Omwana obeire abused nabo akogenda a report ororo. Ase eserekari yaito through the office of the county commander mbabwate omosigari specifically ogo deal namang'ana buna aya, onyora evidence na ebinto binga buna ebi. The office of the women rep ngogopiganiera amang'ana buna aya of course kona kobaeresera ng'a nabo abwenerete baripoti na our first lady her excellency Elizabeth Ongwae. amang'ana tokonyora toraratebe like eproblem tobwate neri abanto baito bado they are holding on to the kangaroo court. Omwana buna mama St. Jude atebire, ng'a nabo akoigwa oborito na eanko yaye, nabo akoigwa oborito na momura omwabo gose na ecousin yaye. Bono esete riria abagusii twakenetwe noboamo, omonto akorora ng'a bono kingochia gosoera omwana oyominto, omwana omomura ominto, Mhm, ekenyoro nkobekwa are naki ime. gegochia ko- Mhm. ko- naki gegochia korora, Yes. gekondora. Bamanya koenda barete omotureti, maybe nonye na omogambi, Mhm. nonya noakorwa ekenyoro eki, Mhm. bamanya korwa ase ente okoroka kangaroo court. Mhm. bamanya goteba ng'a bono gwasa ngwasaretie omwana oyo, bono rora buna okomokomba ase orente chibesa nke igo rende maybe chiche chikinie omwana oyo, ebinto binga buna ebi. Kwamanya konyora ng'a bono amang'ana aya ase ere iga aria ase ekenyoro, taraika iga chistructure echi twateba eserikari yabekire, the county government, the national government, na aba aba chileaders chiaito buna the women rep and the first lady. Mbagamba egenga. Mbagamba egenga, bakora iga abwo. Bono omwana oria. o- already eh, obeire eh, ekenyoro omaete bari chichirani bamaete ng'a omwana oyo gaete oborioto ne ecousin yaye Mhm. bono kagokina nabo amaete ng'a inche bono am an outcast Mhm. nyoro kogenda esukuru Mhm. amaete agotiga esukuru Okay. because ase agochi kogenda nkogende agakore ki achie gosekererwa Mhm. next onyore omogaka onde iga abwo nere onga gose naki iga oche orwe gose ne eng'ombe eyemo omonyuoma obogima bwaye bwakora ki bwasira Bwasa- mhm. bono inche bono buna egento nateba buna inche Edna nkeri ng'a kangaroo courts we should say no to kangaroo courts na bari bago- bakomake kangaroo courts chiapen bono tobwenerete koba hold to book nabo tobwenerete gosoera inki kiagera ba take advantage ya omwana oyo omosini nigo otanyare ko make edecision bamanye komotebia ng'a bono twakorire twa- twanyorire esolution yes. Nakoiraneria iga abwo ase okogamba egenka, ah. Ebina mbire bigoikigwa ase ekegambero twateema kobwatia kero kende gochia ase eserekari lakini kwanyora ng'a biaikire motwe iga aria kero kende riaki riasoa gati kiina eke kiaruta ruta iga kwanyora ng'a giasirire. Norengereretie ng'a eserekari kero kende nero nkoiyeria ere chi effort chiria chia ogoteema korwania amang'ana aye iga y'amareta amapema na obosari bw'abana.

Bono iga iga ekero bagocha koruria haki mbamaete ng'a noo tokoruria haki nochi kogenda ofisi eyende already evidence teiyo yes yeah because i know our officers can be hold to accountable national government officers you know abanto baito basomigwe ntomaete twensi chirights chiaito the constitution is there ngotetere omwana ngotetere omong'ina na omogaka yeah egento bono okonyora gegokorekana nekio okonyora ng'a the system yasariwu korwa inse igaa aria. in a way that bono ochi omwana nochi komotebia nonye nere bweka omonyene obeire bought of maybe onywomire gochia abwo toko you can't even trace that that kid yes.